Scholarship, Excise and Narcotics Department leh YMED atang kawpte chuan nizan dariat vel khan Heroin Number Four awng sawm an man. Additional District and Session Judge cum Fast Track Court Scholarship-ah January leh February chhungin Civil leh Criminal case sawmli panga chin fel a ni. Chapchar Court March ni thuma Policy va hmanna turin buatsaihna peih thawkhat tawh a ni. Tunah chuan chanchin thar kim chang zawkin ngaithla ang. Kolasib Excise and Narcotics Department leh YMA te tangkawp chuan nizan khan Heroine number four hawng sawm an man a, hei hi tual chhung hralhna reta chhutin cheng nuai thum sing sarih sanga man vel a ni a, hemi keihnawihah hian mi pathum an man. Hetih lai hian sawrkarin Kolasib District-ah wine zawrh phalna a pek mi panga an awm tawh a, heng mit hi Kolasib khawchhunga mi vek an ni. Assistant Commissioner of Excise Pungurthlan Zama Sailo hnen atanga kan palai thudawn danin February ni sawmhnih pariat zana heroin an man hi a vaiin gram za sawm pakua point pahnih pakua pahnih a rit niin sahbawn bawm sawmah dah a ni a, Lalchawi kum sawmli pakua, daughter of Sawingo late Kolasip Vengthar ta a ni a, hriat a ni a, a thurualpui mi pahnih Saidingpui kum sawmli pahnih, Daughter of Laltlana late Diakon leh Vanlalruata kum sawmli pasarih Son of Zothansanga Diakon CP Ruat te pawh man nghal an ni a, vawiin khan Fast Track Court Kolasib ah hruai an ni. Excise Assistant Commissioner chuan Kolasib District ah sorkarin Grape Wine Vending License Grape License Grape Wine zawrh phalna a pek Mi panga hnenah a pe tawh niin an sawi a. Heng mite hi Kolasib khawchhunga mi vek niin vendor te hian dan angin sorkara tax an pe a ni. Permit nei lova grape wine zuar an hria te chu manin sorkara an thawn zel dawn tih an sawi bawk. Excise Department a thawkte sawi danin tunlaiin Kolasib leh a chhehvelah Ruihhlo heroin a hluar hle a, a kha token man tur a awm deuh reng a ni. Kumin January atanga February ni sawm panga inkar chhung pawh khan heroin hi gram zahsawm kua pali, point paruk pariat bial, an man a, hemi kaihhnawihah hian thubuai siam sak mi pariat an awm. Heroin hi small quantity, gram nga chin hnuai lam te, chu bailable niin intermediate quantity, gram nga tanga zahnihsawm nga gold te chu Kum sawm thleng lung in tan theihna nih bakah large quantity gram sawmhnih panga chin chung lam kawl te erawh kum sawm leh aia tam lung in tan theihna ni a, hawng khatah hian baga kep zahnih sawm nga vel siam theih a ni. Kumin chhung vek hian Kolasib Excise and Narcotics te hian zu khapna dan bawhchhia mi zathum sawm nga pali manin MLP Act sanghnih sawm pakua hnuaia thubuai zathum sawm nga pasarih an an ziak lut a, rak zu an man hi litre zali sawmthum pasarih point panga bial bial niin Taiphe ṭin zahnih sawmli bakah sap zu um puitling, ml zasarih sawmnga, bottle chuan sangkhat zanga sawmruk pariat an man a, um chan ve ml zathum sawmnga, bottle sawmriat pakua, quarter ml za sawmriat, bottle za sawmruk pasarih bakah bial um puitling, Ml zaruk sawmnga, bottle sawmthum pathum leh can beer ml zanga, can zahnih sawmriat pariat an man tawh bawk a ni. Additional District and Session Judge Kampf, Judge Fast Track Court Kolasib-ah January leh February chhungin civil leh criminal case sawmli panga chin fel a ni. Heng thubuai sawmli panga zinga criminal case-a hremna, Additional District and Session Judge-in a pek nat zual te chu Roneih Sanga Sanof, Rohlupuia Saron Veng, Bil Khawthlir, Kumtling Lo Khuai Khem Chungchang Thubuai, Section Section four, Pokso Act, hnuaiah thiam loh changin kum sarih lungin tang tur leh pawisa cheng hnuai hnih chawi tura hrem a ni. RM Lalnunhlima Sanof, Maichame Vengthar Kolasib leh Tom Lorraine Ngaiawma, Son of Ar, Khumthanga Kawnpui Vengthar te chu Naupang Khuaikhep Thubuai, Section six Pokso Act hnuaiah ve ve thiam loh chang bawkin kum sawmhnih lungin tang tur leh pawisa cheng nuai hnih ve ve chawi tura hrem bawk an ni a. Thomas Lalthamuana son of Nair late Lungdai Chhimveng chu Tualthah Thubuai, IPC Section za thum pahnih hnuaiah thiam loh changin dam chhung lungin tang tur leh pawisa chawi tura hrem bawk a ni. Chapter kut March ni thuma Kolaseepa hmanna turin buatsaihna peih thawk khat tawh a ni. Vawiin khan Kolaseepa chapter kut hmanna tur ṭumpui field chei hna tlang Kolasib Town Branch yma OB leh Hmarveng leh Ṭumpui Branch yma bakah Organising Committee ten an nei a, hna tlangah hian chawlhbuk sak bakah hmunhma chei hna tlang nei a ni. Kolaseepa chapter kut hmannaah hian kut pa ah

Central yma office ah Central yma huaihawt in Uniform Civil Code chungchang ah NGO te leh political party hrang hrang aiawh te nimin khan an thu khawm a, Uniform Civil Code dodalna kawng ah theihtawp a tan ho zel tha an tih thu an sawi. Meeting hi Central yma President Pu Arlalhniata chuan a kaihruai a, Pawl hrang hrang aiawh hruaitu kalkhawm te chuan sorkar leipuiin India ram puma Uniform Civil Code hman tumna a awm nia lang chu Mizo hnam tan leh India rama hnam hrang hrang te tana him dawn loh avangin an duh loh thu leh theihtawpa do a tul thu an sawi a, dodalna kawngah pawh theihtawpa tan ho zel tha an tih thu an sawi hlawm a, kalkhawm te hian resolution an siam a, ram tukthla February hnaw sawmhnih pariat. Sanghnih sawhnih pathum, Thawhleni chu hnu dar hnih a Central yma Committee Room a, Central yma bul tuma Political Party te, bjp, INC, mnf, PC, zpm leh NGO hruaitu te thukhawm chuan Uniform Civil Code, UCC, hman tura hmalak mekna chu an duh lova thei tawpa do zui zir tha an Tiin, tun hi ṭan hau hun tak a ni a, hriain, ram, hnam leh sakhua a him zel theih nan, theihtawp a ṭan hau zel ṭha an tih thu an pawm tlang a ni. Home Minister Pu Lalchamliana'n Budget sawi hona dampa bialtu Pu Lalrintluang a sai lo leh Serchhip bialtu Pu Laldawhmata'n i thu inchuh Chief Minister Pu Zoramthanga'n thubuai a nei leh nei loh chungchang sawi fahin Home Department ngaihdanah chuan Chief Minister in thubuai a nei lo tih House a hrilh. Chief Minister in thubuai a nei leh nei loh chungchangah vawiin chu hnu Budget sawihonaah mla pahnih ten thu in chu an nei a, chu chu dampa bialtu, mla ngenna te leh Deputy Speaker in sawifiah tura a ti angin Home Minister in Police lam thlir dan a sawi. Zanina demand hrang hranga khaikhawmna ah hemi chungchang hi sawiin Home Minister chuan Assembly House a CM in thubuai a neih chungchang sawi chhuah a niin Police lam a zawt fiah tih a sawi a. Lengpui Airport sak chungchangah MPYCC leh Mizo Mizoram First Movement ten complaint, FIR, an thehluh thu te, FIR, chu Police ngaihdan chuan case a la tlin loh thu te a sawi. Home Minister hian a hriat zui dana Lok Ayut Dai'n ACB-a preliminary enquiry ti turin thupek a chhuah tih a sawi a. Chuvangin Police ngaihdanin case a la tling lo a ti a. PE-in case nei tlak a ni e a ti mai thei a, ngaihtuah zui tlak a ni lo ve a ti thei bawk a, Chuvangin Home Department ngaihdan chuan siamin case a nei lo, Home Minister hian a ti a. Lok Ayuta lam chu a hriat loh thu leh min corruption case emaw, criminal case emaw a neih chuan police-in an register tur ni awm tak a ni a ti a. Police lamin chutiang register a awm loh thu an sawi a ti bawk. Mizoram Pradesh Congress Committee President Pu Lalsawta nimin khan kum sang hnih sawmhnih pathum mla general election ngaih tura Congress party manifesto pahnihna sawrkar tha tlangzarh Congress Bhavan a manifesto tlangzarh inkhawmah hian Pu Lalsawta hian Manifesto hi sorkar hun chauh a nunpui tura vei tur a nih loh thu sawiin sorkar hmain keimahnia kan lantir tur a ni a, kan vei tur a ni a, a takin kan nunpui tur a ni, a ti. Sorkar tha siam hi kan tum tak tak a, hlen chhuah ngei pawh kan tum a ni, a ti a. Pu Lalsawta chuan sorkar tha ah chuan thil tha tih a awlsam a, thil sual tih a harsa thin tiin sorkar tha lo ah chuan hausak a zahthlak a, sorkar tha ah chuan retheih a zahthlak, a ti. Mipui retheih laia sorkar hotute hausak hi sorkar tha lo zia a ni tia sawiin, mi retheite hausakna tur sorkar tha siam chu an tum thu leh an kal dan tur a nih thu a sawi. Chief Minister, Minister leh mla te hi langsar leh lian tak ang in lang mah se, sorkar hnathawk ten a nihna ang taka an thawh avang zawkin ram hmel a danglam thin thu sawiin MPCC President chuan sorkar hnathawk te chu sorkar kut ke ber an ni a ti. Pu Lalsawta hian sorkar hnathawk pension tawh te, pension mai tur te leh pension mek te tana tha zawk Old Pension Scheme kalpui an thlin thu leh kalpui chhunzawm turin theihna an neih thu a sawi a. Kum tam tak Mizorama sorkar hnathawk awm hmasa ber atanga vawiin thleng hian Old Pension Scheme hmanga pension vek an ni a, kan tlin reng a ni a ti a. Tunah hian New Pension Scheme atan kum tin cheng nuai Sangli zanga chuang an hman reng thu leh Old Pension Scheme pawisa pek a ngai bawk a, New Pension atana pawisa sel ngai bawk chu Mizoram tan a hau tak hle thu a sawi. Dampa Tiger Reserve ven him hna thawktu Tiger Protection Force te chuan thlaruk hlawh an lak tawh loh avangin vawiin atangin tiam chin awm lovin hnathawh tawh rih loh an tum a ni. Tiger Protection Force hruaitute atanga thudawn danin Tiger Protection Force te hian thlaruk chhung an hlawh, an thawh hlawh an la tawh lo va, kum sang hnih sawmhnih pakhat tawp lam atang khan sorkarin hlawh a batsak te chu thlakimin an dawng tawh ngai lo nia thudawn a ni. Vanglaini palai zawhna changin Tiger Protection Force hruaitute chuan CSS hnuaia thawk an nih angin thlakip a hlawh an an la thei loh chu an hriat thiam thin thu an sawi a. Kum dangah chuan thla eng emaw zat hlawh an lak loh pawhin a hlawma a hnu a an lak thin thu an sawi a. Amaherawhchu kum sang leh sawmhnih pakhat tawp lam atang khan thla sarih hlawh an lak loh a Thla thumhlawhte an lak chauh thu leh tun thlenga hlawh an la lak loh chu a kema an lak tawh ngai loh thu an sawi. Tiger Protection Force hian Principal Conservator of Forest leh Nambadaiga Reserve Field Director hnenah February ni ruk sang hnih sawmhnih pathum khan an harsatna tawhte ziakin an thlen a, an beisei ang chhanna an hmuh loh avangin March ni khat sang hnih sawmhnih pathum atangin duty tawh rih loh an tum a ni.

Meeting ah hian kum sangni sawmhnih pathum atanga sawmhnih pali atana Samagra Shiksha Mizoram kalpuina tur sum ruang hmanna Central sawrkara theh lut tur theh luh tur Annual Works Plan and Budget sangni sawmhnih pathum atanga sawmhnih pali chu pharh niin sawi ho na tinei anih hnuin pawm ani a Samagra Shiksha Mizoram hnathawh dan leh sum endikna Annual Audit Statement of Accounts sangni sawmhnih pakhat atanga sawmhnih pahnih chu thlir ho anih hnuin pawm ani